Lwak me Acholi, Kakalur man labak dog i tipo me tekwaro me Acholi madit ma wamoro. En obedo ityen abicel i dwe me aboro.

Lwak me Acholi, an atamo ni i mwaki madwong ma otim both me a ki paco otim oyokke ki dano madwong ma kun wok ki i leb oyokke ki migine ki lumigine ki babbine oyokke ki ladit lobo oyokke ki gamente. jo ma tye ki gamente mapat pat. Ci dong gin ma otimo timo lielo ni gin ma tibu me Acoli mito. Tibu me tekwaro ma megwa-ni ene ni jolo dano ma ngut ni ka ibalo ci kwar kica bot laguti. Dong tim arakatti. Ka dwoko pwoc bot otim Bosmith ni kica ma en okwayo-ni owek obed kica ada. Kica ma myero okwany lworo dong ki i cwiny Acholi. Kica ma omyero dong en ocak ribbe ki luwotgi. Wun jo ma Otibo obako doge ni dong wun wutime kica. Wan wabako dog kobere ni, Wun bene wukati woko ka jolo kica ma en okwayo botwu. Angeyo ni acoli acoli wek wukwa kica gin matek ki bot acoli mada. En aye oweko okobbe ite cawa-ni, Gangwa tye ka to, pien keni ibalo i kom lawoti.

Ka pe iwanwu, wacako timo kica ki luwotwa kit ma tinwu me tekwarowa mito, ci gin mo maber ma witimo i lobo acuni peke. Atamo ni pwocca me adit, tutwak adit dok dit lok ma en obino kwede. Lok ma okate ki i dog Utim Bosnick i kare me kwaro kicane owaco ni, En ibino i abina abina kany ma tipo ka ma kingolo pene ki iye, ci en ibino ka kwaro kica ki iye dok ogoyo duru bene bot litino luwote. ni dano weng omyera gin gubin i abina. Atam man lok madit ma Mosbek otimo okati kede dong abina en aye tibu ka wan wamito ni tibu ma roco gang tibu ma myero oroc gin muballe ni. ci omyero wan wadug i abila. Jami weng ma wan otimo, watime i abila. Dong abilawa tye acel keken, en aye abilawa tye bot Rwodi. Abilawa en aye tekwaro ma megwa. Kica ma kicito ka kwayone in pe icito ka kwayo kica bot kanica mapatpat. Kica ka in icito ka kwayone, Ma lubbe ki bal ma in itimo i lobo Acudi, in pe icito bot bicopgi. Atamo man lanyut maber ma wutimo timo, dok gin ma en opwonyogi wan Acudi ni pe wunen ni gin mo maber Rido tal mo ma bicop mo romo ridone ci kelo kuc i lobo acwali peke. An amito medo lok pa otim ni ludito kanica mapat pat gin pe romo kelo kuc i peko ma obino i lobo acwali. Pingo? Pien tipo ma doro paco-ni, tipo ma yam Lubanga ocwalo ki acwali, tipo mapat pat-ti gin peke kelo. Ata wa man ka wan ludito mapat pat, wan litino, wacako niang lokke eni maber, ci wan alokaloka bene bitimme i lok pa cwiny. Ento ka pud waneno ni peko ka tye, lurii tal, obed bicop, obed reveran, obed padri, la in dong wang pud wutye ka bwole abwola do aculi an amito goro duru ki ban ni wujol kica ma wutimo kwai wamito neno lagam pa kica ni eni ki bot litino wa ma wutimo yokke kwede me kati woko cito bot rwodi me lwongo tim wek gin gujol kica ma wutimo kwai. Man aye pud gin mo ling ma wan obedo i cawani. An abibedo ka bako doga bot tipo me tekwarowa, pien Lubangawa, Lubangawa jokjok ma malo-ni loko ketwa ki i abilawa. Dong wun rwodi? Atamo ni tic matek wutimo miyo botwu ni wun wuleg jo ma en ebalo i kome wek gin gutime kica. Dong man matal madit ma wutimo miyo bot wan lubak dog. bot tipo me tekwaro kacel ki wun rwodi, me nenone ni wun wuduro ni wun bene wukate kwede, wun macalo rwodi, me nenone ni wun wuo dok wudoko bene bot litino ma otimo bal i komgi, ni wun wukati woko wujul kica ma wutimo. Atye ka kwayo botwu, meno dong tic pa wun rwodi, meno dong tic pa megwa dong. Acholi, an atamo ni gin maber ka tipo ocako timone ci omyera kipwor tipo. Wun wuwinyo an akatti ni, Acholi, pe wunen wutim bocmic calo gin ma kiwek ki gamente aye oti kwede, ma wan wadolo cingwa ci kelo peko Atamo ni dong kit ma en odwogo paco-ni, wun wujing dong cwinye, wujing cwinye, wubino ribbe kwede. Mar aye atamo ni lok ma an omyero awaci me dwoko pwoc bot Otim Bosby. Ni dong, ka in dong ikwayo kica, ci dong imak cik, mak cik wek timo me tekwaro me Acoli-ni oye kicani-ni. Pe dok icit ibal, pe icit ibal nongo imako cik pa tipo me acel. Tipo waco ni ka idaa ki lawotoni ceng pe opoto dong lok ki ii, In dong tin ilego luotwu ma ibalo i komgi ni gutimi kica. Ka dong gin pe otimi kica, dong bal bedo i wigi. Me aryo, Tim owaco ni, Pe ilok lok goba. An atamo ni muno en aye lok ma in itye ka kati kwede ni luoti degi pien gin gitye ki lworo ni dugoni woko. Obokelo lok ma lok komgi bot gamente. Tipo me tekwaro miti in ilok lok ada eh? Lok mo ni ma in iwaco ni luwoti lworo ni gin gutimo ni. Kany in icako kwaro kica. In bene iwac lokki ni, Lok ada ni, in ngeri, lok ada man angeyo ki komi, en aye ni, in itimo gin eni, in itimo gin eni, in itimo gin eni ka cadenne kadi maleng. Pien cik pa Tibewa waco ni pe ilok lok goba. Lok mukene ma Tibewu ma pire tek ni pe itim gin mo lapii-ni pe.

Lok ki eno ni lok ada, ci tipo miti in ilok lok ada, pe iti ali gin ma kelo to, mono cik pa tipo. Pien wan gubedo ka jengewa ti i tipo, dok me lacoli an atamo ni ka ma an acung iye Tipo wa ni tye wuni king king king rit rit rit rit rit ento wan aye pudi tyen wa tye okare odiro rwodi tic ma wan obedo ka koko me roco paco ni dong kome en obin ocak rit wa coli gutim jok jok ma balo.